Zim Football Pod with your host Advocate Tafadzo. Pano pachano tinotaura nyaya dzebhora mainly zveChelsea asi mamwe matimu ese tovabata bata futi because eh, kana tiri kutaura bhora tinotaura bhora rakatokwana. E, tinokupai maupdates malatest developments ekuchelsea nemamwe mateams anenge aine madevelopments anonakidza asi of course mamwe hatibva tazofokaso nekuti he wabva wazototrena nhasi wabva wazodaidai tokupai kana kune news dzine musoro dzinenge dziriko the first thing titoda kuita pachano inoi ndechekuti tibva tatongotanga kudaya kupinda munyaya yapo chetino kudzingwa kake kuchelsea iyi nyaya yashoka vanhu vakawanda inini chaichai panapa ndatoshoka ndikati oh, ah, koindipi We thought kuti Pochettino was improving towards the end of the season with five consecutive wins and uh, we managed to finish, finish pa sixth which guarantees our Europa position on condition that Man U inodyiwa neCity. Izvo zvetiri kutarisira. I think munhu wese agrees with me kuti kana Man U ikatorwa City ndozvinoshamisa kwete kuti City irowe Man U. right saka ngatibva tangonanga nyaya yacho tione kuti chii chanyasa kuitika kuchelsea and eh, nyaya yepochetino yakafamba sei kutanga nezuro chekutanga chakaitika ndimetlow uyo akanyora kuti e, eh, pochetino nechelsea have parted ways mutually this came as a shock vanhu vakana vanotombozvitarise and ndakatanga kuona post yametlow before even sky sport yatombokwanisa kupika kana kuisa that eh, breaking news yakanga yatombogara for almost 10 to 15 minutes and our trusted journalist fabrizio romano akabva auya akati zveshuwa pochetino nechels zvapera e, waita part their ways zviri mutual although isusu hedu semachelsea fans in my opinion as advocate tafadzwa i would want kuti ndiite clear i do not believe kuti pochetino nechelsea they mutually agreed kuti ngatisiyani ini i believe kuti the chelsea bosses wedu vetakatora maamericans vanike bali natodbol one wekuti hawadi coach anofunga hawadi coach anotaura pfungwa dzake hawadi coach anogona kupa opinion yake in terms yekuti totenga ani toendesa ani because nyaya hombe in my view yakonzeresa kuti chelsea nenapo chetino zviperi obviously inyaya yachalabha nagalaga na, na, na because pochetino ndo vanhu vanga ratotrusta kuti this is my team and uh, if you check uh, galaga akatamba over 50 games for chelsea this season no injury nothing to show kuti coach ane trust nemupani but wakomana waroda mari for some of you wasingazivi kuti why is egbali na tod boily intending to sell wana chalaba nanagalaga you know kuti isu takashandisa mari yakawanda petakatanga season yedu i think we have used over a billion eh, although i think is a bit exaggerated because takatengesawo saka obviously pane pane pane balance yakaitika ipapa but obviously tashandisa mari yakawanda and nemafifa fair play rules tiri pamahwani like kutaura kwezvinongoita no vanhu vazhinji vanoona chano inoi munoerengawo news and mune muchiziva kuti pari kutaura nyaya yonzi chelsea inofanira kuti ikwanise kubhalansa mabhuku ayo before musi wa 30 june so that zviite se zvifambe zvakanaka and isusu with this uh, development yetakaita iyi waridzo team they need to sell but in terms yekutengesa ava manje they are targeting mahone grown players pure profit ndiyo yavari kuda yemaplayers yatisina kutenga kubva kumwe kwenhu etakaguruma tega kubva kuacademy those players akaita sana galaga chalaba uh, ian matson ari paborussia dortmund we understand kuti anenge ari kutotaura nyaya kuti hachadi kudzoka and dortmund inenge iri kutaura nyaya dzekuti pamari although the last update ndinayo on that matter ndeyekuti wakati waroda kubuditsa 21 million of which chelsea da 35 inini as advocate tafadzwa my view is bhorosi yanga ingobuditse mari yakakwana 21 haiti kana isina mfana ngaadzoke because mfana akapefoma just manje nizvezvo vasvika mufinal vachitambirwa nekamfana kedu then wada kuomera mari yetiri kuda shoma shoma ya 35 for maxwell i think is reasonable saka chelsea inofanira kutengesa those type of players in order to get inonzi pure profit saka ndo zviri kuitika panyaya iyi right tichidzokera kunyaya yatod boyli eh, tinofanira kubva taenda mberi for some because mm, muri kupisa mastreets umu especially machelsea fans magroup menyu muri kupisa zvakaipa wamwe vanhu vari kuti ayewa decision yaitwa nechelsea haiiti tatodzokera masure haakuruka nekurudunura hapana kwetiri kuenda ndo kwetiri kutodzoka something like that but isusu pachano inoitenge tiri kuda kubata mafacts sezvo manzwa kuti ndiri advocate ka ndiye ndiri kuda kuti tidhile nechi nemafacts so pochetino achievement kana kuti performance yake kuchelsea yakambomira sei right pochetino akakwanisa kuti tipedze tiri panumber 6 which is a europa uh, league uh, guaranteed position but its on condition yekuti man city inodya uh, manew musi wesaturday and uh, i think tese panapa takadaiwo tinogona kungowirirana kuti obviously thats the most likely outcome ichaitika chingatoshamisa ndechekuti maniu yadya city kweto city yadya maniu right chii chimwe chakagonekwa napo chinhu takatamba final yecarabao and akakwanisa kuti switsa musemifinal ye yeah. yefa ye cup ndo maachievements akaitwa nemukomana asati azodashurwa sezvetiri kunzwa izvi and eh, kune vamwe wari kuti setimu yaakangopiwa yakazara wapfana yakadzinga almost all the experience players wana kulibali wana georgino wana wese almost wese vanhu akaenda kayavets vanhu vese vakatengeswa vakaenda wana pulisichi wana alonzo everyone vanhu vese taitemba kuti aya ndiwo mazimbi acho wamwe wari kuti aewa mukomana anga ari kufanira kutanga kutombocheka rhythm nekutraya kugadzira combination saka obviously magames ese takatojiwa ari justified because ive paperiod iyoyo mukomana anga ari kutraya kutsvaga masolutions in terms ekuti totambisa combination ipi type of play mastrength emaplayers ndeapi so that akwanise kubatanidza chinhu chaanenge akuona kuti chiri kufamba of which wamwe maarguments avari kuita they are very viable because vari kutaura kuti at the end of the season pa5 6 games ekupedzisira chinhu changa chakutobuda chatobatana ende changa chakungodiwa ndechekuti chelsea iise a bit of experience isarambe ichitenga tuvakomana tuma ama 2000 e, wapfanha wadikidiki wairi kutenga naestavo nanani itenge at least mamwe madhara mairi matatu anouya kuti atsigise chikwata so that tipushe tigone kuhwina mamagames obviously with a bit of experience i think we all agree kuti we could have won the carabao cup we could have won even the fa cup semifinal versus city i think we agree on that but wanin'ina wedu ava vari kutamba mazuva ano vadiki and some of them hawasati watombosvika pakuhwina a lot to an extent yekuti hawanzwisisi kuti kuhwina chii eh, maybe save for tiago silver and eh, for sterling ndiwo anonyatsoziva kuti kuachivha kuita sei saka that was maarguments ari kutenderera tenderera chii ari kutenderera tenderera mumastreets uku then tobva taienda panyaya yekuti zvatambirwa seiko nevanhu vakawanda izvi news idzi eh, chiri pachena from kuscrolla kutaita chakuratidzai some of mapost aitwa nemaplayers echelsea asi eh, maplayers akaita sana ris james wanyora like apo paari kunyora kuti thank you for everything boss we had an amazing relationship from the moment we met i never played as much as i would have hoped under you which i am sorry for but also something i could not control obvious murudzi yati ari kuti i could not control because mukomana anga ine njari yanga iri kutonetsa yaanga ari kutiraya kusaita operation nekuti aida kuqualifya muteam yechi yeeurope e, ari kuenda mberi achiti you believed in me and gave me a huge responsibility when many other doubted me also a special mention to the staff that played a huge role uh, uh, that many would not see saka ndi ris james uyu ari kureactawo kumaplayers and mukatarisa wakopa maaisawo message yake ari kutaura kuti thank you kaisedo ari kufarawo ari kuti thank you and ndo mareactions aripo but kune vamwe vanhu vatoshamsikawo even malegends edu tinototi no malegends edu echele a person like john terry uyo ari kutoti ah gate to see pochetino adzingwa asi apa atokurumidza kutoenda mberi because ndokwetaari tese because kutodzingwa mukoma naenda takutofunga kuti tina wati and munhu wacho arikuda kuchuzwa uyo achatiitira zvisvinu here kana kuti ticharamba chitenderera because one thing chiri kuagiwiwa nemafenzi echelsea mazhinji ndechekuti the team remaamericans rakauya riri more focused on profit making money than kuwina which is different from the era yaroman abramovich because abramovich chaida kuwina baba abramovich would win at all cost and chaibuditsa mari muhomwe chikaona zviri kunetsa chobva chatomhanya mhanya chotenga maplayers masimbi ari kunetsa mueurope yese ndo aiuya kuchelsea and mastandards echelsea during roman abramovich anga ari high i think we all agree kana usingaagree neni you can put a comment musection tonzwawa justification yako youri kupa but john terry abva aenda mberi akabva kuti i just hope we, we don't sign and sell any players until we get a manager in atokumberi kamkomana kuti chele chele nekuziva kwetinoita vakomana vangu nototanga kutotenga nekutotengesa kocha achizouya kwekupedzisira kocha azosvika ungonzi ndo zviripo batanidza tiwini ndo zvimwe zviri kunzi najohn ter i hope chi zvichadaro mamwe maplayers aitawo react to this ndoana chikumeka wachitenda jackson Eh, Mikhailo Mudrik wese iwawa eh, the other Eh, personal reactor zvandinakidza zvangu ndi rio ferdinand bcause rio ferdinand anyora achiti this is a circus act i am seeing a lot of names manames evanhu ari kunzi ndiwo ari kuuya manje chele haisida kutenga inowana nezita kani iri kuti tiri kuda kutenga vanhu vaya vaya vasati vane zita tongotenga potential toona kuti anoti developer kusvika papi saka uh, manemes ari kutaurwa im seeing a lot of names makena hones michael maresca yes they are all good names and doing beats but this is chelsea fc man reason yaari kudaro ndiroti chero ari legend rekumanyu anoziva standard yepacheli kuti chele haibatani batani newanhu asina mazita vanhu vasingazivi zvavanoita if you look at iri aeroman abramovich aitotora munhu wacho anenge atopisa nguva yacho jose murino uya pano wabva kuhwina champions league uya pano apa i want trophies now now ende chele yaibva yatotanga kutotora mikombe gagaga kusvika tatora including champions league club world cup zvese tatotora saka izvezvizvi it seems like the philosophy kuchikwata yachinja chelsea is now focused on a, a, a, a slow development model iyo model isingadiwi nesu tese because inini cheleka ndongoziva kuti nickname yedu yekunzi mabhinya ndeyekuti bhinya rinongokuti kahwani ga kwete zvese zvekuswera kuda kunyengerera nyengerera asi wakomana wada kuuya nemodel nyowani yekuti success inoitika but kumberi uko saka tichaita lola lola hapana lola lola apa ngationesanei chokwadi saka rio ferdinand ariektawo kunyaya iyi asi the biggest question yetiinayo manje ndeyekuti Was it a good decision kudzinga Pochettino or was it a bad one? I know kuti mu comment section muchanyora zvakasiyana siyana and uh, I'll be interested kuti ndiunzwewo kuti manyora kuti chii but inini personally I I thought kuti Pochettino akaita maerrors akati wandei because pane magames etaifanira kuwina aakatadza kana kuseta line up aakatadza matactics akanonoka kuchinja wanhu chacho masubstitutions some games waitoona kuti we could have won if this guy had made magood uh, changes mugame iroro but haana and in my view now ndeyekuti ah, as much as tiri kubuilda and its a process but i think pane magames akati costa aifanira kuti tiqualify kumutop four for champions league post ah, vamwe uh, vanofungawo kuti zvazviri impossible for chelsea kuti ipinde mutop four but i think pane magames akawanda takatadza kuhwina nekuda kwepoor decision making eh, although ndichifunga ndichidaro i also think kuti kana tanga tati process sekutaura kwakaitika mukomana achitanga unzi haauya kuchelsea tadzinga pota i think kuti the the owners vaifanira kuita patience nemukomana womupa season inotevera but this is inoteera yacho inini personally ndasida kuti apiwe yese ndandoda kuti timu asese pafirst 10 games kana zviri kubuda zviri kubuda kana zvisiri kubuda hazvisi kubuda then totyora that was the decision yena andiri kufunga kuti yaigona kuita zvakanaka but obviously tinoona zvakasiyana and some obviously wane muono wakasiyana saka tichanzwa macomment section kuti munee muchiti chii munokomenda and uh, obviously don't forget to subscribe and like this video so that you get to get my updates asatenti now because ichannel iri recent but toda kuti channel ito kure and support yenyu tinoida zvakanyanyanyanya now toenda panyaya yekuti now that pochetina dzingwa chii chiri kuitika in terms of madevelopments ekuti pana kochi pari kufungwa chii

level radzikwa nechele hawasi kuda ba wese wetiri kufunga mupfungwa dzedu wekuti adai atora nhingi kana alegri abva kudzinga pajuventus kana kuti dai atora hake thomas adzoka kana kuti dai atora heinz flik kana chichi vakomana vasida zvezvezvo ndo standard yaoda wada championship material kana kuti unproven coach ya ona ruben namerin eh, sporting ndo vamwe vari kutargetwa iwaa and uh, simon phillips anobva atipa update yekuti chelsea hairaki want a head coach wada head coach havasi kuda manager because musiyano wahead coach namanager ndewekuti head coach basa rake kukocha zvaapiwa madecision making process anoitwawo neri newakuru iwo chako ndechekutambira zvapiwa asi unobvunzwa but hau make the final decision so simon ari kuti chelsea hairaki want a head coach who will focus on improving the players provided to him as opposed to a manager who will bat into other sides of the business and uh, one source described that as a puppet saka simon philips anotaura kuti pato netimu riri kutoti a ah, chele haisi kuda kochi chele yoda puppet iri kuda munhu wekuti akanzi jamba ojamba akanzi mhanya omhanya haa ah, wazi kuda kochiba and hameno ti munozoona sei titaurirewo chi mukati momo but timu retros football pax hariitani manje harinonoki rava rakanda iyo pikicha ende ndasi pakwe hayo yakashata hanzi yeti chelsea training ground chikomana chadzoka chikomana bigi fe lambiodo chiri kutobvunza kuti ko password yewifi how far ichiri iyo here kana kuti zvakamira sei i think tros football ngaitiregerero apa tiri panguva yakaoma handi then toenda pamalatest eh, developments in relation to nyaya yekochi fabrizio anotipa update yekuti uh, the new release clause into Enzo Marasca uyo anokocha Leicester akadzosa Leicester muleague Enzo Marasca contract after uh, Leicester FC got promoted in the Premier League is around 7 to 8 million and imimi mega mukanzwa figure reku 7 8 million unobva watoziva kuti ana Todd nana Ibali ndo tumari twaunoda manje havasi kuwanzwa mari dzinorema because obviously tine nyaya yemafinancial fair play yetiinayo this is one of the updates iri kutaura naromano and sky sport eh, yatipa another update eh, paanother target yanga iripo uyo florian petersburg e, ati taurira an update panyaya yani yasebastian honis westuttgart heis saying kuti I, total, i am totally convinced that he will stay at stuttgart which means kuti nyaya yekutorajamukwa kana kurambwa inenge yakutotanga i just hope kuti hatisviki palevel rekubain bcause yey bain iri kurambwa wakomana handisana mboona murambirwo wakadaro e, then bbc sport iri kuti paine update yeiri kuti e, eh, kilian mckenna uyo weipswich uya its likely to reject any new deal from ipswich amid interest from chelsea Brighton and Manchester United. Mukomana atoona apinda pazvikwata zvihombe and pakaipa nana make now zvinobuda here because the history yema young coaches aya haina kunyatsa kumira zvakanaka i think lambard makamuona muzvamburirwo akaitwa paakazama kuda kuuya kuchelezve kumhanya akambovhundutsira vhundutsira first season but paakazodzoka maiwe papakatoipa mukomana akarohwa after kurohwa after kurohwa kurohwa kwakatedzana saka i don't know kana in the comment section some believe kuti this new generation of coaches dzevasatova nemaproven uh, eh, winning records kuti wanhu vemuri kufunga kuti ndiwo vari kudiwa here pachelsea kana kwete tipei pfungwa dzenyu mucomment section kuti muri kuzviona sei ipapa e, eh, pane imwe development futi iripo because obvious kana chele yato nevacuum haa vanhu vanototsikana stampede chaiye kuti uh, munhu wese anenge anoda kutowano some piece of the pie and simon philips ari kuti paupdate panapa ari kuti uh, eh, jodi mendis is super agent reare eh, is eh, proposal wakuti chele toraiwo ka fc poto coach sergio bhozi pato nesitambidi because chele kana yavhurira space everyone anenge anoto benefita plus pane kapfungwa yongoti wakomana vanoburitsa mari ende mari vanongoburitsa chero zvezvaita e, but pane development yandibhowa asi ndandichiifungira hangu yekuti mazitata tiri kufunga isu semachelefenzi kuti dai thomas adzoka kana heinsi flika atorwa chichichichichi tikuda nowombwa naligri chichichichi eh, zvagara zvabva zvatotaurwa fabrizio romano ari kubuda pana baruto kuti no talks took place between thomas tacho and heinsi flik and chelsea not even internal discussions kurova kuti hapana isusu tisu tiri kutofungawo eh, izvozvo izvo and eh, gary cotrill wekusky sports atokotwa nechelsea hq zvichinzi there will be no return of prestige managers like thomas churchill Antonio Conte, Jose Mourinho at Chelsea. Robert De Zerbi can also be ruled out due to his personality. Paari kutaura zvepersonality wakomana musava mharasika kana chii. Personality ndeyekuti wakomana wepachele wari kuda munhu asingafungi, munhu asingatauri, munhu anenge echizoom zoom, anenge angogara achingonzi akanzi nhasi chikumeka ntamba otamba mudriki ngaatambe takutengera mumwe mwana ngaatambe ndiwo munhu ari kudiwa of which makochi mazhinji aasi kuzvigona izvozvo because pochetino paakauya makamunzwa achiita kunge haya my rose to coach my rose to coach but akatoona kuti hazvisi kuibuda mhani izvo inini ndikati galaka ndachidevelopa chakunyatsorova bhora chakunzwisisa strategy yangu ndoona nzi ndiye arida kutotengeswa number one hazviriko here izvi and mainjuries akawanda and handina sei mumatransfers ari kupinda ari kubuda hazvo akamufrustrata fast fast thats why relationship yevakomana ya, yakatokurumidza kuvhiringika and eh, ipapapo unofanira kubva watoziva kuti munhu ari kuuya next obviously achange ari yesman ndiri kutofunga kuti iwo ana makena vari kutotaurwa yavava kana vana mareska handoenda vana vauya zvangu and eh, munamato wangu ndokungoti dai wakangogona kutongobatanidzawo something tikatanga wini because what iam sure about is hakuna yechelsea supporter inowisha kuti chelsea ite sei chelsea iro inini anenge azvivariri asi zviri kuitwa kuchelsea ndezvekushaya ndochokwadi hakuna club inoita machanges are as fast as zviri kuitwa nevakomana avo wanhu wakati ah, roman aenda saka at least kwakuya stability chigepu chekungodzinga makochi chapera but look at what is happening i think vakomana ava vatori as efficient pakudzinga kupfuura roman vanhu varoman vaitombosvika kana gore kana one year and half or two years but awa vakomana vato vakatopinza vakatosvika nekutodambura thomas tocho wakatopinza graham pot wakatomutsenga lambert akatouya akatotsengwa uyu pochetina atopinda hakuna hawasi kumira asi the issue which we should ask ourselves as chelsea fans ndechekuti what is the standard because nguva yaroman abromovich taiziva kuti you come in kuchelsea kana une confidence yekuti unohwina ukahwina you stay ukadyiwa zvavharana ko kuchela izvezvi izvi nyaya yacho ndeyei because petiri kuona kunge pari bho iwe wari kuona kunge hapasi bho thomas anga atihwinisa champions league atodamburo then cream pota anga asinawo zvaanotoziva atounzwa zvaatodhakwa akutotora nemadirector nemaplayers ekubrighton inini conclusion yangu yandakazomboita ini with yanga iri very emotional ndeyekuti i think team yaida kutengwa nana gbali natodi yanga isiri chelsea waida brighton because look at everything wari kuita kunge wari kuda kuimpota culture yese brighton into chelsea and uh, wari kutraya kuiradicata every culture yakanga yasetwa naabramovich especially the winning culture yaiita kuti isusu tiipiwe nickname mumasecos especially muno muzimbabwe unzi mabhinya because waiziva kuti chele inotorova kwete zvekutanga but izvozvi standard yacho ndeipi kana vaine wanonyatsoziva kuti zviri kufamba sei kana kuti vakomana vakuda kurongei kana kuti ane pfungodzi i think share mumacomments so that tione kuti chi zvakamira sei then tichipedza vhidhiyo yedu tinoda kuendawo kune mamwe mai mamwe manews dziri kubuda in terms yechelsea e, tine good news dziri kubudawo dzekuti gora pauma and paeverton nego rakaisedo haa tofanira kuwana one senge rekwakaisedo reya reya re from the center aiwa aiwa vanofanira kunyara tiri kuziva hedu kuti mafese emanhiyo ari busy kuti rekwagani acho rinenge rekwasiyana seven regore reya ndo rinofanira kupiwa chinhu ka but kutaura choka chokadi gobho rari kubva kusenda harina kuchipa rari i think ipapa apo panofanira kuti paite sei paonekwe then other news metlow ari kutiunzira development yekuti chele eh, iri kuda kuti tengesani e, chalapa and value yawakambomuuyisa palast transfer yanga iri 25 but i think munhu wese to agree chalapa nebhora raakatamba paakadzoka kubva kuinjari 25 ishomu obvious hatina simba nekuti asatengeswe but eh, pfungwa dzangu ndedzekuti kana muchitengesawo munhu anenge chalaba mutengesewo nevaleri bet kwete 25 iri kutaura vakomana avo handinyasi kuvanzwisisa kufunga kwavari kuita then some, some other exciting news zviri kunziwo chii Victor Osimhen achine pfungwa dzekuya kuchelsea despite kudzingwa kwani kwapochetino i think izvozvo zvinhu zvetinofanira kufarirawo because chelsea iri kutoda strike achabatsirana najackson nankunku kuti zvinhu zvedu zvifambe i know a lot of people criticize jackson inini personally e, mukomana ndomufarira e, asi machances anopotsa akati wandei ndochokwadi e, i believe kuti first season yake kumuepl magoza agoesa 17 i think in all competitions i think it's a very decent uh, return for the club but tikazotarisawo magoza akadi akapotsa nemachances ih ah, pakatoipa i think munhu wese anoona kuti mukomana arida rubatsiro saka chelsea victor osimen achiri kufunga zvekuuya the question is novakomana ava wane policy yekuti havachatengi maover 25 and wane cape yemasalaries yawanobhadhara time dzana victor osimen dzinobvuma here kuya kumadhiri anodzikisa maconditions adzo especially kuya kuteam isitombo remuchampions league haa ipapo pakaoma saka ndo zvetatiinazvo muthis uh, segment yedu and uh, taurai mucomment section tinzwa kuti muri kuzviona sei pane here mamwewo madevelopments aripo emuri kuziva and uh, wamwe wari kufunga kuti decision yekudzinga pochitino yanga iri bho tiudzewo kuti nei wari kuti yanga isi bho motiudzawo kuti sei tosangana pane chirongwa chinoteera